Mario ħbieb, kemm hu sabiħ meta fil-ħajja tgħaddi minn esperjenza u dik l-esperjenza titgħallem minnha. Imma mhux biss, ukoll minn dik l-esperjenza tant titgħallem li Tnissel valuri f'qalbek li trid taqsamhom ma' ħaddieħor u naħseb li jekk ikolli niġbor fi ftit kliem dak li qed jiġri llum dak li ġara. Mario ixxerja magħna l-bidu umli tal-familja tiegħu u li mbagħad u li ma nesa qatt it-tbatija ta' dawk iż-żminijiet ma nesax ma nesiex minn fejn telaq. U dak li llum għandu jixtieq jaqsmu ma' ħaddieħor u allura Mario jiena rrid Minn qalbi, f'isem il-familji li se jkunu qed jibbenefikaw, nagħtik ħajr tassew. Jalla l-eżempju ta' Mario ikun eżempju għal kulħadd. Issa rrid nagħmilha ċara li hemm ħafna kumpaniji li b'xi mod jew b'ieħor ikunu qegħdin jagħtu daqqa t'id, imma forsi nkomplu ninkoraġġixxu kumpaniji jikkonkretizzaw ukoll il-kontribut tagħhom proprju bħalma qed tagħmel l-Ozone Group billi jiddedikaw annwalment somma ħalli nkunu nistgħu niefqu ma' familji speċjalment mat-tfal ta' dawn il-familji ħalli nkunu nistgħu nedukawhom, intuhom opportunità ta' empowerment. Il-Presidents Trust allura fis-sħubija ma' l-Ozone Group se tkun qed taħdem ukoll fis-sħubija mal-Malta Commune Trust Fund biex nidentifikaw dawn il-familji. U jiena rrid ngħidilkom li l-Malta Commune Chest Fund Foundation illum, anke fejn jidħol dil-kwalità ta' vulnerabilità, qed taħdem flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra. Qed taħdem pereżempju ma' fil-qrib u nixxerjaw anke f'laqgħat li niltaqgħu u anke f'meta organizzazzjoni tista' tasal sa ċertu punt u mbagħad forsi tgħaddi għand il-Malta Commune Chest Fund jew inkella tkun il-Malta Commune Chest Fund li tirreferi d-diffikultajiet jew inkella tirreferi persuni għal iktar għajnuna minn organizzazzjonijiet oħra. Hemm naħseb John tgħinni ftit jekk ninsa 'l xi ħadd, permezz fejn tidħol f'dan il-kwalità ta' vulnerabbiltà qegħdin naħdmu flimkien ma' Rajt il-leoni, dalgħa ħa nibda bil-Caritas, ġifieri ltqajna kemm il-darba anke mas-social workers tal-Caritas fejn niklu dawn it-tip ta' familji u mal-community coordinator tagħhom, SOS Malta, il-food bank, Millennium Chapel, aktar, John? Jean Antin Foundation, jiġifieri minkejja li qegħdin ngħidu isma' se jkun hemm din il- il-tip ta' sħubija mal-President Strass biex nidentifikaw il-familja imma nistgħu nserrħu ras kulħadd li fejn se jkun hemm familji li qed jiltaqgħu magħhom organizzazzjonijiet oħra mhux il-Malta Communities Fund Foundation aħna bla dubju ta' xejn inkunu nistgħu wkoll ngħadduhom ħalli jiġu kkunsidrati minn din l-inizjattiva ġdida tal-President Strass flimkien mal-Ozone Group. Bħalma naħdmu dejjem, il-President's Trust qed taħdem working theme mhux hekk, fejn għandna l-rappreżentant tal-Ozone Group, għandna r-rappreżentant tal-President's Trust, hemm rappreżentant ukoll mill-Social Assistance Unit tal-Malta Communities Fund Foundation u naturalment bħas-soltu jkun hemm xi ħadd mit-trustees li jkun qed isegwi mill-qrib ukoll ix-xogħol li jkun qed isir proprju fuq din it-tip ta' inizjattiva. Fil-fatt illum ħa jkollna l-Professor Peter Mayo wieħed mit-trustees tal-Presidents Trust li se jkun qed jiffirma proprju dan l-agreement mal-Lozo Group huwa. Jiena rrid għal darb'oħra Mario nagħtik ħajr li ma żammejtx l-affarijiet għalik jew inkella nsejt minn fejn tlaqt u kibritlek rasek u allura nsejt li dawk it-tbatijiet u s-sagrifiċċji hemm ħaddieħor ukoll li qed li qed jagħmilhom. Irrid nirringrazzjak tassew. Jalla l-preżempju ta' Mario ikaxkar il-ħaddieħor kif jgħid il-Malti ħalli jkollna aktar kumpaniji li jkunu qegħdin isostnu dan il-proġett importanti. Grazzi.